Хәерле көн вакытлары. Сезне сәламләргә бик шатмын. Һәм без бүген диннәр тарихына, дөнья күләм диннәр тарихына багышланган видеокурста беренче лекцияне башлыйбыз. Гомумән, нәрсә ул дин дигән сорауга җавап табарга тырышырбыз. Һәм алдан ук әйтеп куям, без бу сорауга төгәл җавапны барыбер таба алмаячакбыз. Бу проблема түгел, бу куркыныч әйбер түгел һәм бу гаеп эш түгел, чөнки дөньяда дин төшенчәсенең, дин дигән катлаулы терминның меңнән артык билгеләмәсе бар һәм бер генә билгеләмә дә барлык диннәрне, барлык дини күренешләрне аңлатып бетерә алмый. Асылда хәтта ки һәрбер дингә һәм һәрбер дини хәрәкәткә аерым бер билгеләмә кулланырга мөмкин булыр иде һәм кайвакытта шулай эшлиләр дә. Гомумән, кагыйдә буларак, диннәрне өйрәнгәндә, диннәр турында, дини күренешләр белән бәйле фәнни хезмәтләр язганда һәрвакыт менә бу хезмәт кысаларында дин дип нәрсәне кабул итәләр, нәрсәне аңлыйлар, бу мәсьәлә аңлатып кителергә тиеш. чөнки башкача без барлык тикшеренүчеләр һәм барлык укучылар дип әйтик аңларлык төгәл фәнни инструментарийга ия булмаячакбыз һәм бу әлбәттә кызыклы күренеш гомумән рухи дөнья өлкәсендә әгәр дә без рухи өлкә турында сөйлибез икән моның эченә керә әлбәттә сәнгать тә мәдәният гомумән әлбәттә моның эченә керә дин әхлак мораль дип әйтик инде безнең әдәбиятларыбыз моның эченә шул вакытта керә фән дә Ә фәлсәфә, әлбәттә, менә бу өлкәдә беркайчан да төгәл, менә бөтен күренешне үз эченә алып бетергән термин була алмыйдыр. Бу яктан, әлбәттә, гуманитар фәннәр һәм менә бу фәлсәфи фәннәр дип әйтик инде, алар бик үзенчәлекле урында тора. Шуңа күрә дә инглизләр science белән humanities-ны берләштермиләр беркайчан да. Science ул Төгәллеккә якын булган белем, гуманитар белем һәрвакыт төгәллектән читләшергә мәҗбүр, чөнки рухи өлкә бик нечкә өлкә һәм анда математик төгәллек белән якын килү мөмкин түгел. Ул үзгәрүчән, чөнки кешенең рухы үзгәрүчән, кешенең хис халәте үзгәрүчән. дөньяны кабул итү үзгәр өчен. Дин дә шундый үзенчәлекләргә ия әлбәттә. Сүз бармый һәрбер диннең даими рәвештә үзгәрүе турында. Сүз бар әлбәттә кешенең гомере дәверендә дини хиссенең үзгәрүе турында. Тарих барышында диннәрнең үзгәреш кичерүе һәм менә бу динилекнең дини булуның формалары үзгәрү турында. Һәм әгәр дә без ихтыяр белән карасак дөньяга, без әлбәттә диннең җәмгыятьтә нинди мөһим урын алып торганын күрә алабыз. Чөнки без үзебезне дини кеше дип санамаган очракта да һәм динилектән баш тартырга теләгән очракта да, ягъни тулысынча секуляр, шуны тулысынча дөньяви булырга теләгән очракта да, дин аша килгән идеяләрдән, дин аша килгән мәдәни формалардан баш тарта алмыйбыз. Без сәлам дип әйтәбез икән, без инде ислам дине күзлегеннән караганда саваплы гамәл башкарабыз, сәлам бирәбез, кешегә тынычлык телибез. Һәм сәлам сүзе үзе күпмедер дәрәҗәдә дини формула дип әйтик инде. Яки без әгәр дә ачсак, менә шундый дини булмаган дөньяви әдәбиятны һәм андагы идеяләрне актарып чыксак, Без күпмедер моментта аңлыйбыз, бу идея диннән килгән икән, һәм диннән килгән генә түгел, ул диннең күпмедер дәрәҗәдә манифестта булып тора икән. Ну, әйтик, мәсәлән, фэнтези әсәрләрен алсак, 20 гасырдагы бөек фэнтези әсәрләренә күз салсак, Хроники Нарнии, да, Нарния ел язмалары Клайв Степен Льюисның, яки Толкинның Хоббит һәм Балдаклар хөкемдары дигән әсәрләре. Яки 20 нче гасыр ахырында язылган безнең гасырга туры килгән Гарри Поттер турында романнар сериясе. Яки кинематографтагы фэнтези һәм фантастика, мәсәлән, шул ук Йолдыз сугышлары. Боларның барысында да теге яки бу рәвештә дини идеялар урын алган. Берсендә дә диярлек дин турыдан-туры искә алынмый. Ә менә диндәге булган мөһим элементлар анда кергән дә киткән. Йолдызлар сугышларында безнең христианлык идеяләре чагыла. Э, Толкин белән э, Клайв Степен Льюис алар дин турында язабыз дип әйтмәсәләр дә, үзләре бик дини кеше булганга күрә, э, дини элементларны керткәннәр. Толкинда христианлык этикасы, католиклык этикасы урын таба. Ә инде Хроники Нарнияда турыдан-туры рәвештә Гайсәнең тарихы чагылыш таба дип әйтергә буладыр. Гарри Поттерда кайсыдыр моментта үзе Гайсә Мәсихның, Христосның урынында торып ала. Ягъни үлеп яңадан кайта дип әйтергә буладыр. Һәм шул рәвештә без һич көтмәгән, һич уйламаган урыннарда дин калкып чыга һәм шуңа күрә дә менә безнең хәзерге җәмгыятьтә секулярлыкка омтылган җәмгыятьтә дип әйтик инде яки киресенчә секулярлыктан соң дөньявилыктан соң яңадан дингә кайткан җәмгыятьтә Менә бу дини күренешләрнең урыны бик әһәмиятле. Һәм кеше күпмедер дәрәҗәдә менә хәтта шундый төшенчә бар, homo religiosus дигән, дини кеше дигән, кеше бер кайчанда динилектән баш тарта алмый, әгәр дә кеше менә традицион мәгънәдә аңлашылган диннән чыккан очракта да ул аңа алмашка үзе башка бер динне я китереп чыгара, үзе үзе өчен үзе үзе уйлап чыгара ышанулар системасын һәм шуңа бәйле гамәлләр системасын яки аның урынына менә идеологияне җәмгыятьтә башка урында мәдәнияттә башка урында табылган системаны үзенә дин урынына кабул итә Бу хакта без, әлбәттә, әле сөйләшербез чак кына соңрак. Һәм инде менә борынгы күренеш буларак дин һәрвакыт кызыксыну яткан, әлбәттә, әмма борынгы заманнарда дип әйтик, динне өйрәнү ул бик тә шундый үзенчәлекле рәвештә барган. Динне, диннәрне гомумән ни өчен өйрәнергә кирәк? Ни өчен? Ну, әлбәттә, син үзеңнең диннең тарихын өйрәнергә мөмкинсең, ләкин син үзеңнең диннең тарихын борынгы заманда дип әйтик инде, һәм хәзер дә асылда әгәр син дини кеше икәнсең, син үзеңнең дин, динеңнең тарихын объектив рәвештә өйрәнмисең беркайчан да. Чөнки объектив тарих дигән сүз бу очракта, ну, ул катлаулы мәсьәлә, чөнки объективлык һәрвакыт шикләнүне таләп итә. Мөселман кешесе үзенең диненең тарихын өйрәнгәндә аерым шәхесләрнең гамәлләрендә шикләнә аламы, юкмы, яки аларны тәнкыйть күзлегеннән карый аламы, юкмы? Бу катлаулы сорау. Шуңа күрә тулысынча объектив рәвештә үз диненең тарихын өйрәнү ул һәрвакыт катлаулы булган һәм инде гадәттә аны андый рәвештә өйрәнү кирәк тә булмаган дип әйтик инде. Ә башка диннәрне өйрәнү өчен өйрәнү нәрсәгә кирәк? Монда җавап инде аңлашыла. мәсәлән шул ук христиан миссионерлары яңа дөнья ачылгач америкада азиядә австралиядә миссионерлар андагы җирле халыкларның кабиләләренең диннәрен ышанмаларын өйрәнгәннәр кире кагу өчен миссионерлык эше дәгъват эше уңышлырак барсын өчен шул вакытта менә европада Ауропада орта гасырда килеп чыккан христиан секталарының тарихларын һәм менә бу дини системаларын шул христиан теологларын өчен өйрәнәләр, аларын тулысынча инкар итү өчен, аларның хаталарын аңлатыр өчен дип әйтик инде, һәм бәхәсләр оештырыр өчен. Нәкъ шул максаттан христианнар өйрәнгәннәр ислам динендә, ислам дине чөнки баштагы мәлдә христианнар тарафыннан кабул ителгән бер христиан сектасы буларак атаклы православ дин галиме дип әйтик, теологы Юханан әд-Димашкый, ягъни Иоанн Дамаскин, ул бик кызыклы шәхес булган һәм ул менә шуннан да менә үзенең тирәлегендә, үзе белгән дөньяда булган секталар турында, секталар, христианлык сарына барга килгән агымнар, менә ересь дип кабул ителгән агымнар турында китап язган һәм анда китапның ахырындарак дип әйтик, анда менә 100 ничәнче секта буларак искә алына Мөхәммәд сектасы. Ягъни менә ул мөселманнарны Мөхәммәд сектасы дип атый. Һәм бу бик кызыклы нәрсә, нәрсә кызыклы күренеш нәрсәсе белән Юхан Димашкый Дамашкта, Димашкта, ягъни Дамаскта, Шамда, Сириядә яшәгән, эшләгән һәм ул эшләгән Хәлифнең сараенда, ул асылда вәзир дәрәҗәсендә булган һәм менә мөселманнар белән яшәгән, мөселманнар белән эшләгән, мөселманнарга хезмәт иткән һәм шул мөселманнарны үзе үк аерым бер дин буларак күрмәгән, ә секта буларак күргән. Ни өчен шулай ул аны күргән? Монсы инде дин дигән сүзнең, төшенчәнең мәгънәсенә, килеп чыгышына бәйле. Чөнки менә диннең билгеләмәсе турында җентекләп җентекләр сөйләшәбез, ә менә дин дигән сүзнең килеп чыгышы ул инде күпмер дәрәҗәдә билгеләмә булып тора, определение булып тора. Гадәттә фәндә дип әйтик инде, без менә без белгән фәннәрдә, фәнни изелемнәрдә дин, религия төшенчәсе ның килеп чыгышы ике төрле рәвештә аңлатыла. Монда шуны аңларга кирәк. Менә бар безнең религия, латин теленнән килгән төшенчә дип әйтик. Бар безнең дин дигән сүз татар телендә, гарәп теленнән кергән сүз. Менә эзләнүләрнең, без белгән эзләнүләрнең күпчелеге әлбәттә алып барылган инглиз телендә, латин телендә, рус телендә һәм башка дөньяви телләрдә, татар телендә диннәрнең килеп чыгышы турында фәнни хезмәтләр язылмаган. Язылса да, алар илаһият кысаларында, дин белеме кысаларында түгел, ә илаһият кысаларында язылган әсәрләр. Шуңа күрә аларны без религиоведение, ягъни диннәрнең тарихын өйрәнү, диннәрне өйрәнү фән кысаларында карамыйбыз. Һәм менә бу кысаларда без әлбәттә карыйбыз религия дигән сүзне беренче чиратта. Религия дигән сүзнең менә килеп чыгышы ике төрле рәвештә аңлатыла. Беренче, ну, гомумән религия, дин дигән сүз килеп чыккан религио дигән сүздән. Религио ул латин телендә намуслы, Э, ихлас, изгелекле, тәкъва дигәнне аңлата. Латин теле бит борынгы тел чыннан да. Э, инде безнең эра кадәр, беренче гасырда, безнең чиракка беренче гасырда ук э, Цицерон менә шушы сүзне религия дигән сүзне аңлатырга тырышып, аның этимологиясен килеп чыгышын тәкъдим иткән һәм ул аны бәйләгән релегере Э, дигән фигыль белән релогере ягъни яңадан бәйләргә янәдән уйларга теге менә ничектер янәдән теге бер ноктага туплап э, фикер йөртергә ну, медитация сүзе белән күпмер дәрәҗәдә тамырдаштыр бәлки тамырдаш түгел ә мәгънәдәш уйлану дигән сүз белән э, һәм менә бу строн аңлатуынча менә шушы релогера дигән фигыль ул хөрмәт итү Изгеләштерү дигәнне аңлаткан ул метафора буларак. Ягъни менә бу яңадан бәйләнү, яңадан бәйләү ул тәкъва булу белән аваздаш имештер ки. Хөрмәт итү белән. Димәк, теге менә бу религия килеп чыккан нәкъ менә шул хөрмәт итү, бәлки яңадан хөрмәт итү дигән сүздән дип әйтергә буладыр. Бу безнең эрага кадәр беренче гасырда, ну, Цицероның кайчанрак яшәгән күзенә китерәсездер, Цезарь булган заманнарда, Цезарьдан соң менә Август, император Август хакимияткә килгәнче ул инде һәлак була ватандашлар сугышы вакытында. Цицерон гомумән ул үз чоры турында бик күп мәгълүмат калдырган, үз чоры турында бик күп мәгълүмат калдырган, шуңа күрә аның текстларын уку бик тә кызыклы ул яктан. фәлсәфә турында да ул чордагы дини ышаннар турында да һәм менә икенче аңлатмасы шул религия дигән сүзнең килеп чыккан өч гасырга соңрак менә безнең безнең эраның ике йөз дә илленче өч йөз дә егерменче елларында яшәгән лактанций исемле инде христиан динендә булган галим илаһиятчы дип әйтик инде теолог һәм Шагыйрь булган, оратор булган кеше ул лактанций. Һәм лактанций монда инде христианнарча аңлату нәрсә дип, религио религары, ягъни бәйләү дигән сүздән килеп чыккан. Религара бәйләү дигән сүз. Бәйләнеш кору. Ягъни сүз бар әлбәттә илаһи зат белән, Алла белән бәйләнеш турында. Әлбәттә, монда инде аңлашыла ки, Лактанция ул инде христиан кешесе, монотеист, ул аның өчен бер алла белән бәйле мөһимрәк. Цицерон мәҗүси дип әйтик инде бу очракта, ягъни Рим халкы динендә булган кеше, Рим дине ул күп аллалы дин, һәм анда әлбәттә бер зат белән генә бәйләнеш була алмый, анда бара, сүз бара ала конкрет алганда менә Юпитерны хөрмәт итү, Венераны хөрмәт итү, Марсны хөрмәт итү һәм башкалар һәм башкалар белән. Син аны нәкъ менә хөрмәт итсәң, аңа, аңа, аңа карата синең тәкъвалык хисе бар. Ә инде үзеңне аның белән син бәйли алмыйсың, чөнки менә бу борынгы Рим кешесенең яки борынгы грек кешесенең күзаллавында, аның галәмендә бик күп, бик күп, бик күп затлар бар, аллалар бар һәм аларның берсен генә юктан бар кылучы зат дип кабул итеп булмый. Гомумән, борынгы грек кешесенең яки Рим кешесенең күзаллавында дөнья Ә, бер ничек тә юктан бар кыла, кылына алмый. Дөнья һәрвакыт булган дип әйтик инде. Ул һәрвакыт ә, бер материаль ясылыкта, ә, бер матди ясылыкта ул һәрвакыт булган һәм аның башлангыч моменты бар әлбәттә, ләкин башлангыч моментка хәтлек тә нәрсәләр булган. Һәм ул нәрсәләр булган әйбер ул зат түгел, ул матди, матдият, субстанция дисәк тә бала күпме дәрәҗәдә. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, менә лактанция очрагында, религар белән бәйләгән вакытта, монда күрәбез, э, гомумән, менә 3 гасыр эчендә дөнья үзгәрде кинәт кенә, э, кешеләр өчен элек мөһим иде төрле-төрле алалар белән бәйләнеш, хәзер бер генә зат белән бәйләнеш. Һәм менә бу бер генә зат белән бәйләнеш дигән әйбер, соңрак, тагын бер ничә гасырдан соң, әүлия Августин Э, изге августин игелекле августин аның исемен төрлечә әйтергә була ну латинча аның исеме аурелий августин русча аны атыйлар блажен августин дип менә аның аңлатмасы шушы религия дигән сүзнең ул инде анда ре әлеге ре ягъни яңадан бәйләнеш кору дип аңлата аны яңадан бәйләнеш кору менә бу бәйләргә дигән сүз белән дә сироныкы белән дә аваздаш ре әлеге ре һәм ул нәрсә ди нәрсә дип аңлата кеше яңадан алла белән бәйләнеш кора Ягъни башта бу бәйләнеш мөнәсәбәт өзелгән кайсыдыр вакытта һәм менә ул яңадан хәзер корыла. Һәм менә бу инде тулысынча фәни булмаган, тулысынча дини булган аңлатма. Ни өчен? Чөнки Августин бу очракта христиан күзлегеннән фикер йөртә. Христиан күзлегеннән дигән сүз бу монда Теологик моментны да күз алдында тотам. Ягъни христиан дине буенча адам яратылган вакытта дип әйтик инде бер кеше барга китерелгән вакытта саф булып яратыла гөнаһ кылган кылганы өчен ягъни адәмда танып белү алмасын ашаган өчен дип әйтик танып белү җимешен ашаган өчен ул аннан куыла ева белән хава белән бергә һәм шуннан соң менә шушы гөнаһ аркасында кешенең саф булып саф табигатьле булып яратылган кешенең табигате бозыла һәм гомумән кешелек гөнаһка бата дип әйтик инде Һәм гомумән гөнаһка батып кына калмый, ул әле коткарылу мөмкинлегеннән дә мәхрүм кала, һәм менә бу коткарылу мөмкинлеге, яңадан яңадан сафлану мөмкинлеге Гайсә Мәсих килгәч кенә, ягъни Иисус Христос килгәч кенә мөмкин була. Христианның барга килүе Августин күзлегеннән ул чыннан да Ә, менә кеше белән Алла арасында югалган бәйләнешнең, югалган аралашу мөмкинлеген дип әйтик инде, коткарылу мөмкинлегенең торгызылуы. Димәк, дин, религио, ре элигере югалган мөнәсәбәтләрнең торгызылуы дип әйтик инде. Шундый күпме дәрәҗәдә романтиканың онытмасы бар. Бу әлбәттә христиан күзлегеннән һәм әлбәттә бу менә бу Ауропа күзлегеннән дип әйтик инде. Ауропа фәне күзлегеннән булган аңлатма, чөнки бу сүз бара религия термины турында. Ә башка диннәрдә әлбәттә религия сүзе кулланылмый һәм һәрбер дин дин кысаларында менә бу дини өйрәтмәнең үзенең атамасы булырга мөмкин. Безнең көнчыгыш диннәрендә, Һиндстан диннәрендә дхарма дигән сүз кулланыла. Дхарма төшенчәсе ул күп мәгънәгә ия булган төшенчә. ул канун дигән дә аңлата закон дигәнне дә ул аңлата ала игелек әхлак яхшылык дигәнне дә һәм инде аның төп менә кулланыла торган мәгънәсе ул өйрәтмә дигән төшенчә өйрәтмә учение билгеле бер менә шушы ышанулар өйрәтүләр системасы әйтик инде һәм бу күзлектән караганда безнең буддизмда джайнизмда индуизмда алар күпмедер дәрәҗәдә шушы дхарма буенча баручы диннәр ягъни өйрәтмә буенча. Һәм инде безнең Кытай, Япониядә булган халык диннәрендә, синтоизмда да, Дао динендә, Конфуций динендә һәм башкаларда шулай ук менә өйрәтмә дигән сүзгә туры килә торган төшенчәләр кулланылган. Шул вакытта менә батыл дин һәм хак дин дигән төшенчәләр бар. Ягъни чын дин һәм чын булмаган дин, әмма хак дин һәм ялган дин. Менә бу төшенчәнең булуы күрсәтә нәрсәне? Димәк, э, дин дигән сүз аңлата ала гомумән гомумән аңлата ала динне, гомумән аңлата ала религияне дип әйтик инде. Менә без Төгәл белмәсәк тә, дин дип атый торган менә шушы бер форманы дип әйтик инде, менә шушы бер әйберне аңлатып була бу сүз белән. Һәм әлбәттә кайбер очракта дин сүзе кулланылган бары тик исламга карата гына, ягъни исламына бар. ислам ана дин калганнары дин түгел калганнары ну, төрле төрле формалар бит инде ну, бу яктан карасак безнең менә э, христианнар да урта гасырларда схоластика чорында аеруча религия төшенчәсе белән э, бары тик э, христиан динен генә белдергәннәр хәтта кайбер очракта мәсәлән католиклар бары тик католиклар католик динен генә карыйлар религия дип ә инде христианлыкның башка тармакларын религия дип карамыйлар мәсәлән ну конфессия деп караган микәндер мәсәлән әйе вот ышану формасы конфессия һәм бу яктан теге менә бу исламда булган ситуация христианлыкка якын булырга мөмкин әмма былай гомумән алганда менә ислам текстларында безнең тел кысаларында дин дип теләсә кайсы динне атарга була шуңа күрә дин сүзе религия сүзен тулысынча алыштыра әлбәттә шуңа күрә дә безнең аерым бер төшенчә уйлап чыгару ихтыяҗы э, һич тә юк әлбәттә ислам э, дине кысаларында менә кайбер төрле традицияләргә бәйле рәвештә э, дин сүзе кысаларында дин төшенчәсе кысаларында бүленешләр бар мәсәлән теге билгеле бер формула буенча дин үз эченә иман ислам һәм ихсанны кертә һәм бу бүленеш миңа бик тә ошый фәннилеге белән дип әйтик фәннилеккә якынлыгы белән чөнки иман ул ышануны аңлатса ислам менә шушы ышану белән бәйле рәвештә гамәлләр кылуны аңлатса ә инде ихсан менә бу фәнни күзлектән караса аңлата дини хисләрен дип әйтик инде дини хис кичерешне диннең психологиясен чөнки ихсан кысаларында син аллаһка тулысынча таянырга һәм аллаһны күргән сыман аңа ышанырга иман кылырга һәм гамәл кылырга тиешсең барысын берләштерүче шундый югары халәт дип әйтик инде бу үзенчәлек безгә менә бу дин тарихын өйрәнергә һәм дин, диннәрне фәнни күзлектән өйрәнергә ярдәм итә ала Менә шушы катлаулы төшенчә, әлбәттә, һәрвакыт сораулар уяткан. Менә әйткәнемчә, динне өйрәнергә мөмкин булган пропаганда максатыннан, миссионерлык максатыннан, эзләргә кирәк булган тәнкыйтьләү өчен һәм башка һәм башка максатлар. Ә инде динне фәнни күзлектән өйрәнү ул чагыштырмача соң башланган хәл дип әйтик гомумән әлбәттә бик борынгы вакытта да бик борынгы заманнарда да динне өйрәнергә тырышу булган мәсәлән борынгы юнан грек фәлсәфәчесе ксенофонт ул шунда бик борынгы заманда яшәгән кеше дип әйтергә болаймы ул динне аңлатырга тырышкан менә диннең килеп чыгышын Шул шуңа мәсәлән, теге әйткән менә кешеләр, мәсәлән, үзләрен тирәлегендә нәрсә бар, шуңа ошатып аңлатканнар аллаларны мәсәлән мәсәлән күрәләр үгезләрне мәсәлән шуңа күрә кайбер аллалары үгезләргә ошаган там башка җирләрдән күрәләр шуңа күрә илаһлары шуңа ошаган дип ну менә без хәзер фәннигә якынайтып аңлата ала торган рәвештә аңлаткан мәсәлән бик борынгы заманда грецияда бик кызыклы шундый фәннилеккә бик якын булган идеялар барга килгән заманында һәм менә ул шундый фикер әйткән мәсәлән соңрак мен әйткәнемчә 18 гасырда 16 гасырда да 17 гасырларда миссионерлар диннәрне бик яхшы өйрәнә башлыйлар но алар инде өйрәнү дигән сүз теркиләр һәм менә бу теркәү ул бик мөһим эш чөнки менә гадәттә алар беренчеләрдән булып очрашалар бу халыклар белән җирле халыклар белән һәм алар үзләре күргән рәвештә менә бу халыкларның дини йолаларын тасвирлап калдырганнар менә ул тасвирлап калдыру бик тә кирәкле эш әлбәттә чөнки соңрак ул кабиләләрнең күпчелеге юкка чыга һәм менә борынгы заман кешесенең нинди рәвештә дини булуын аңлау авырлаша әлбәттә өйрәнү авырлаша Бу күпмер дәрәҗәдә методологик мәсьәлә, методология мәсьәләсе. Нәрсә ягыннан монда кызык күренеш бар. Мәсәлән, безгә кирәк икән менә борынгы заманда, иң борынгы заман дип әйтик инде, кешелек кешелек яралган вакытта диннең ничек яралуын өйрәнәсебез килә ди. Борынгы кешенең борынгы шундый ыштансыз кешенең ничек яшәгәнен белергә теләсәк, мәсәлән, барып карый алабыз төрле аборигеннар, абориген кабиләләрен, мәсәлән. Һәм имеш таки шул рәвешле без аңлый алабыз борынгы бабаларыбыз ничек яшәгән дигән шундый фикер бар инде. Һәм бу фикер бер яктан хак сыман тоела, икенче яктан һич тә теге дөреслеккә туры килмәскә мөмкин, чөнки менә без 18 гасырда очраткан яки менә без хәзер 20-21 гасырда очраткан абориген кабиләләр, ну, әйтик, Көньяк Америкада, Бразилиядә, Амазонияда яшәгән кабиләләр мәсәлән, яки австралиядә яңа зеландиядә үзләренең менә шушы борынгы йолаларын саклап калдырган кабиләләр аларның традиционлыгы ул безнең борынгы бабаларга туры киләме юкмы дигән сорау туа һәрвакыт шуңа да менә алар мисалында борынгы диннәрне өйрәнү әлбәттә ул катлаулырак һәм дөреслеккә бик үк туры килмәскә мөмкин булган алым һәм менә ләкин һәрхәлдә э, алар менә шу борынгы менә шу миссионерларның язып барган э, күргәннәрен язып барулары ул әлбәттә фәнгә зур өлеш булган соңрак э, бик күп галимнәр 19 гасырда 20 гасыр башында кайбер сәяхәт итмичә генә шушы миссионерларның яки менә бу этнографларның күзәтүләреннән чыгып хезмәтләрен язганнар ләкин диннәрне фәнни күзлектән өйрәнүнең Асылда аның э, туган көне дә бар. Менә бу диннәрне өйрәнү фәненең религион-визеншафт фәне дип әйтик, религиоведение, study of religion яки religious studies-ның аның килеп чыгу килеп чыгу тарихы да бар, датасы да бар. 1870 елның 19 февралендә э, Англиядә, э, Лондонда Макс Мюллер исемле галим, ул менә патша институтында чыгыш ясый э, һәм ул э, бик кызыклы темага аның була лекциясе ул э, диннәрне өйрәнү фәне на кереш дип атала аның берничә лекциясе була анда ул беренче дәвамында ачык университеттагы сыман шундый бер лекциялар укый лекциялар сериясе укып чыга менә шушы тунҗи февральдән башлап һәм менә бу лекциялардан безнең диннәрне өйрәнү фәне религиоведение фәне башланып та китә Фридрих Макс Миллер ул алман галиме, ул Алманиядә туган, Алманиядә эшләгән, белем алган һәм кайсыдыр моментта ул Англиягә күчеп китә, Лондонда эшли, аннары Оксфордта эшли һәм яши һәм Оксфордта вафат була соңрак. Һәм ул санскрит санскрит телен өйрәнә, санскритны бик яхшы белә, шул өлкәдә белгеч була, ул беренче чиратта филолог буларак билгеле, филолог. Һәм инде ул чорда э, телләрне чагыштырма рәвештә өйрәнү популярлаша, шундый бер агым э, юнәлеш барка килә дип әйтик. Мюллер, Макс Мюллер шушы э, өлкәдә белгеч була. Һәм аның шундый фикер була инде, ул менә борынгы телне белү, ә санскрит ул борынгы тел генә түгел, ул гомумән бик күп телләрне башына торган тел һәм изге тел. Ягъни ул телдә изге текстлар язылган һинд диннәренең һәм ул Тел э, изге йолаларны башкарганда кулланыла дип әйтик инде. Һәм менә Макс Мюллер фикеренчә, борынгы телне белү ул кешенең күңелендә булган, менә шундый борынгылыктан калган бер серләрне э, төшенү мөмкинлеге. Ягъни син изге телне белсәң, санскрит кебек изге телне белсәң, аңласаң, син менә кешенең күңелендә э, менә борынгылыктан калган ниндидер бер эчкерсез идеяларны, самими идеяларны табып, аларны аңлый аласың. Ягъни тел аша кешенең рухи дөньясы ачыла, фәлсәфәсе ачыла. Без моның белән килешә алабыздыр. Теге гомумән, гомумән борынгы телме, кайсы телме, кеше сөйләшә торган кешенең теле ачылган телдә, әлбәттә, аның бөтен шушы эчке фәлсәфәсе сакланырга мөмкин. Әмма Мюллер өчен тел ул әле диннәрне өйрәнүгә дә ачкыч, Э, аның менә шундый гыйбарәсе дә бар э, кем бер генә динне белә э, шул бер динне дә белми ягъни үзеңнең динеңне генә белсәң син гомумән диннәрне белмисең дигән сүз үз дин үз динең дә сиңа аңлашылмый чөнки сиңа чагыштыра алмыйсың башка диннәр белән әлбәттә башка диннәр дә сиңа аңлашыла алмый инде Ягъни динне аңлар өчен син әле үз динеңне аңлар өчен син башка диннәрне дә белергә тиешсең. Асылда бу дөрес була ала, ягъни син үз динеңнең кадерен белергә теләсәң, кайчак башка дин белән чагыштырып карый аласың. Теге башка динне кимсетү максатыннан түгел, башка динне инкар итү максатыннан түгел әле, ә беренче чиратта үз динеңнең никадәр матур булуын яки аның нинди үзенчәлекле булуын аңлар өчен бу синең иманыңны ныгыта ала, әгәр син моңа әзер булсаң, әлбәттә. Һәм менә Мюллер тел гаиләләре нән чыгып, тел гаиләләреннән чыгып, диннәрне дә шундый юнәлешләргә бүлгән дип әйтим, тармакларга бүлгән, агымнарга бүлгән, классификация төзегән. Менә аның аның классификациясендә бар менә шундый бер ари диннәре, ари ари җәмгыяте белән бәйле дип әйтик инде, әмма бар семит диннәре һәм бар туран диннәре. Э, туран дигәннәренә менә ул вакыттагы фәндә туран э, төшенчәсе бик э, популяр булган туран телләре туран дөньясы бит инде ну безгә кагыла торган татарларга кагыла торган өлкә дисәк тә була һәм менә анда ул димәк дин барка килгән тел диннең изге теле булган телләр белән бәйле рәвештә шундый системаны корган димәк арий диннәре дә керә безнең менә бу көнчыгыш диннәре буддизмнар индуизмнар джайнизмнар сихизмнар семит э, диннәренә керә безнең э, христианлык яһуд дине һәм гарәп э, дине дип әйтик инде бу очракта ислам дине туран диннәренә керә безнең рәвештә туран җәмгыятендә булган мәҗүси диннәр тәңречелекләр һәм башкалар һәм башкалар монда керергә тиеш була әлбәттә һәм менә шундый үзәкләрне булдыра ул үзе өчен Макс Мюллерның фәнни концепциясе ул инде хакыйкатьтән бик ерак дип санала, ул инде тәнкыйтьләнгән һәм инде фәндә кулланылмый асылда. Ләкин ул барга китерә диннәрне өйрәнү фәнен. Ягъни диннәрне фәнни күзлектән өйрәнүгә ул нигез сала. Аның белән параллель рәвештә әлбәттә моның белән шөгыльләнүчеләр була, ләкин менә Макс Мюллер беренче булып шул лекцияне укый. Моннан 150 ел элек. Ә, шуңа күрә ә, ул инде ә, бик зур бер адым була, дисәк тә була. Ә, Макс Миллердан соң менә шушындый ә, эзләнүләр әлбәттә башланып китә. Монда безнең ә, диннең ә, беренчел формаларын өйрәнү дә башлана, ә, диннәрне чагыштырып өйрәнү дә китә. Ә, Әлбәттә, диннәрне өлкә чагыштырып караганнар, ә, әйткәнчә шул миссионер макс- максатларыннан Монда инде фәнни күзлектән алары чагыштырып өйрәнгәндә уртак моментларны һәм шул уртак моментлардан чыгып диннең башлангыч моментын өйрәнү башлана. Ягъни дин гомумән нәрсәдән башланган дигән сорауга җавап табарга тырышалар. Менә монда безгә чак кына теге игътибар итәргә кирәк тагын бер төшенчәгә, ышану, ышану дигән төшенчәгә, ышану, ягъни иман, ягъни вера. Нәрсә дип без анда, чөнки дин белән иман арасында әлбәттә аерма бар. Э, дин ул беренче чиратта зуррак бер система ышану диннең бер өлеше буларак карала һәм э, ышану дигәндә без нәрсәне күзәтә торабыз ягъни дини ышанулар дигән төшенчәне өйрәнгәндә без һәрвакыт гайре табигый белән эш итәбез беренчедән гайре табигый э, затка яки күренешләргә ышану белән икенчедән ышану дигәндә шунысы да бар истә тора кирәк инде бу әйберне. Ягъни ышану ул һәрвакыт менә ал шартларга бәйле бул бәйле булмаган рәвештә, ал шартлардан бәйсез рәвештә нәрсәне дә булса хак дип тану дип билгеләнә гомуми рәвештә менә аның гомуми танылган шундый бер билгеләмәсе. Төгәлрәк билгеләмәләр бар. Менә ал шартлар дигәндә нәрсә турында сүз бара? Ал шартлар, ягъни инде булса бер логик яки фәнни шундый бер шартлар, фактлар йогынты ясамый менә бу ышануга. Ягъни син шуларга карамыйча ышанасың. Шуңа күрә дә синең бу ышануың ул субъектив та була һәм иррациональ да булырга мөмкин. Ну, ышану гомумән рациональ бер түгел, әлбәттә. Рациональ булганда син беләсең. Константин дигән фильмда, Киану Ривз уйный торган фильмда, анда Константин белән Габриэль, фәрештә, аралашалар. һәм константин шундый бер сорау бирә ну мин бит менә күпме изгелек эшләдем күпме әйбер эшләдем сез мине һаман җәһәннәмгә кертәсез константин теге менә ни буенча керергә тиеш җәһәннәмгә аңа билгеле аны көтә аны инде анда көтәләр люцифер аны көтә һәм аңа инде әзерләгәннәр шундый бер җәзалар системасы дип әйтик инде чөнки ул бик күп зыян салган люциферның үзенә дип әйтик инде

Ә кирәк корбан итергә, фида итергә. Менә ышанганда, теге дингә ышанганда, дини системага ышанганда, син һәрвакыт бер корбан каласың, фида итәсең, нәрсәне? Рациональлекне югалтып торасың. Белгән вакытта, төгәл белгән вакытта син инде укадәр күп фидага бармыйсың, чөнки синең шигең калмый. Ә иман һәрвакыт таләп итә менә шундый бер э, шикләнүне дип әйтик күпме дәрәҗәдә, чөнки э, син бит төгәл белмисең, анда нәрсә барын дип әйтик инде. Менә гади менә урам гади очракта сөйләшкәндә әйтә әйтә әйтә бит. Анда кем барып караган, э, анда кем кем өскә менеп төшкән, анда нәрсә булачагын кем белгән һәм башка һәм башкалар. Менә шунысы син анда төгәл белмисең. Ләкин менә син теге менә бу төгәл белүне читкә калдырып торып, менә шул рациональлекне, гакылга нигезләнгәнлекне калдырып торып, эчтән ышанырга тиешсең. Кайсы гына дингә карасаң да. Монда мөһим түгел, ислам диетмәсе барамы, христиан диетмәсе барамы, мәҗүси система диетмәсе барамы. Һәрбер очракта билгеле бер дәрәҗәдә бар ал шартлылык. Һәм менә шушы момент Әлбәттә, дини ышануны, ягъни иманны башка төрле бер ышануларда, башка бер төрле шундый әйберләрдән аерып тора инде әлбәттә. Ягъни син гайре табигыйның бар икәнлегенә, чын барлыгына һәм субстанциональлегенә ышану дип әйтик. Менә шушы дини ышануның, иманның булуы дингә һәрвакыт хас. Менә шундый ышану булмаса, динне дин әйтеп булмый. Гомумән, дин нәрсә соң ул дигән сорауга җавап бирә башласак, батачакбыз әлбәттә билгеләмәләрдә. Монда берничә шундый киң таралган билгеләмә бар. Алар бик күп. Әйткәнчә, менә махсус шундый китаплар да бар, 101 билгеләмә, 700 билгеләмә, 1001 билгеләмә, алар бик күп була ала. Менә Фридрих Шлейермахер 19 гасыр башында динне билгеләмәсен бик нык кыска итеп биргән абсолют бәйлелек хисе менә хәтерләсәгез без религионы религары религары религары дип аңлатканда без аны аңлаткан идек менә бәйләнеш дип беренче чиратта бәйләү бәйләп кую менә шундый бәйләнү белән инде һәм менә монда ул шулай ук менә чувство абсолютной зависимости

Ләкин бу төшенчә фәнни рәвештә куллана алмый, әлбәттә, чөнки дин күренеше катлаулырак һәм аны хис дип кенә аңлатып булмый, чөнки хистән тыш диндә әле бик күп башка әйберләр дә бар. Диннәрне өйрәнергә бик зур өлеш керткән һәм менә анимизм теориясен булдырган Тайлер фикеренчә, дин ул беренче чиратта рухи затларга ышану. рухы булган затларга ышану яки җанлы затларга ышану дип итеп алдырыймы һәм менә бу төшенчә ул бик нык гади шулай ук ләкин э, менә тайлер концепциясына туры килә чөнки тайлер э, менә диннең башын күргән менә шушы җаннарга ышанудан дип әйтик инде рухларга җаннарга ышанудан күргән ланы былай ләкин хәмендә монда аңларак кирәк теге рухи зат дигәндә монда рухи зат буларга төрле әйбер э, алла үзе булырга мөмкин булырга мөмкин аллалар булырга мөмкин ниндидер фәрештәләр булырга мөмкин җаны булган объектлар предметлар мәсәлән шул фетишизм кысаларында без әйберләрне җанландырырга мөмкинбез болар барысы да дингә керә мәсәлән ләкин бу төшенчә шулай әлбәттә ул тулысынча аңлата алмый чөнки ничек әйтик инде диннәрнең формалары күп шулай әле дин булмаган әйберләр дә бар ну мәсәлән бала шулай ук курчак белән сөйләшергә мөмкин курчакны җанлы рәвештә кабып үтерергә мөмкин бу очракта баланың дине үзгәрәме бала җан, җанлы курчак кан табуның шул булып санала ма ул бит аның җаны булуына ышана ләкин ул менә бу курчакка табынучыга әвереләме юкмы менә шундыйрак фикердән чыгып сүз йөртсәң әлбәттә тайлорның билгеләмәсе шикле булуын аңлыйбыз диннең психологиясына нигез салучы галим уильям джеймс фикеренчә менә дин ул кешенең илаһи дип кабул иткән нәрсәгә карата хис, кичереш һәм гамәлләр. Ягъни башта бар шундый бер илаһи дип кабул ителгән нәрсә, а ул нәрсә төрле булырга мөмкин. Кеше үзе өчен илаһи дип кабул итәргә мөмкин бик күп төрле әйберне. Ләкин ул бар, беренчедән үзе өчен кеше өчен әлбәттә шундый бер илаһи күренеш бар, божественный дигән, ди, менә профанлыктан, менә бу дөньялыктан аерылган бер зат булырга мөмкин яки күренеш булырга мөмкин. Менә монда безнең э, хыялны эшкә җиксәк, бик күп төрле нәрсәне күрә алабыз ул илаһи э, рәвешендә. Э, ул булырга мөмкин Джастин Бибер, ул булырга мөмкин Христос, ул булырга мөмкин таш, ул булырга мөмкин китап, ситуация, күренеш, хатирә һәм башка һәм башка күп нәрсәләр. Ләкин менә шул илаһи Затка карата булган хис бар беренчедән, нидер бер эчке кичерешләр бар һәм иң мөһиме тагын гамәлләр бар. Менә бу өчлек дип әйтим инде, алар менә шушы диннең аслын тәшкил итә Джеймс фикеренчә. Джеймсның китабы китабы да кызык атала. Ул бит дини формаларның күп төрлеге дип атала. Менә шуна дини формалар, диннең формалары бик күп төрле булырга мөмкин Джеймс фикеренчә. Һәм бу фикер белән без тулысынча килешәбез. Менә безнең хәзерге фән кысаларына якынрак туры килгән билгеләмәне һәм мин үземә бик ошый торган билгеләмәне биргән кеше ул француз галиме, социология, социологиягә нигез салучы шундый олпат затларның берсе Эмиль Дюргейм. Ул гомумән аны религиоведение фәнен бик нык ярата, ул анда бик зур урын алып тора дип әйтик инде аның берничә чырларына карата. Ул шундый катлаулырак бер билгеләмә бирә. Беренчедән, ул изге дип саналган дигән төшенчәне кертә. Изге дип саналучы, изге дип саналган әйберләр. Ягъни священные, изге, кодси дисәк тә була, әйме, күпмедер дәрәҗәдә ислам сүзен алып. Һәм менә ул кодси дигәнгә, изге дигәнгә төрле әйберләр керергә мөмкин. Ул шуңа да әйтми изге әйберләр дип. Ул әйтә изге дип саналган әйберләр, изге дип саналган бер шундый бер, ну, дөньяның бер өлеше бар дип әйтәм инде. Менә шуңа бәйле булган, шуңа карата юнәлеш тапкан ышанулар һәм гамәлләр бар. Һәм менә шул ышанулар һәм гамәлләр тирәсендә берләшкән кешеләр бар. Менә шушы ике өлеш дип әйтим, ике кисәк. Беренчедән, монда хәтта беренче кисәк килеп чыга. Бар безнең изге нәрсәдер изге. Бар шушы изгегә бәйле рәвештә килеп чыккан ышану, мәсәлән, шул изгегә ышану һәм изгегә ышану таләп иткән гамәлләр бар. Һәм менә бу тагын мөһим өлеше, изгегә ышанган, гамәлләр кылган кешеләр бергәлеге бар. Ну, аны аты чиркәү дип Церковь дип атала аны. Без без аны атайлабыз өммәт дип теләсәк. Әйтик, аталабыз чиркәү дип шул рәвештә. Чиркәү бу очракта аңлатмый бинаны яки христиан чиркәвен бу ата бу гомумән дини бергәлек дип әйтик инде. Менә шушыларның бердәм системасы ул дин була. Бу төшенчә бер яктан караганда идеаль. Чөнки чыннан да һәрбер диндә диярлек бар ышанулар системасы, һәрбер диндә бар гамәлләр системасы. Син ышанасың икән, син гамәлдә кыласың, нәрсәләр эшлисең. Һәрбер диндә бар изге. Изге булган әйбер. Изге булган зат, күренеш, халәт, кичереш, момент, вакыт, урын. Һәрбер диндә бар шушы бергәлек. Чөнки дин ул индивидуаль гына була алмый беркайчан да. Э, кешенең шәхси үзе өчен уйлап чыгарган э, ышанмалар системасы э, дин дип аталмый беркайчан да ул аның шәхси үзенең системасы бит инде Ләкин монда шундый проблема бар, ул инде күптән ачыкланган һәм ул хакта күп, күп тапкыр язылды. Инде ул теге шундый, ну, альманахка керә торган шундый ситуация бит инде. Менә бу билгеләмә күзлегеннән караганда безнең бик күп төрле күренешләр дингә әверелә, дин дип атала. Мәсәлән, шундый баналь, традицион киң тапта әйтелгән, тапталган шундый бер мисал бар, Рубин футбол Такымы, Рубин футбол командасы. Һәм Рубин футбол командасы җанатарлары өчен Рубин командасы үзе, аның символикасы, аның футболчылары, ну, изге дип әйтик инде, алар бик нык кадерле. Чөнки Дюргейм изге дигән төшенчәне ул кадәр аңлатып та бетерми. Ул изге, ул ничек әйтим, ул аерылган. Ул аерым статуска күтәрелгән, яки ул менә хәрәм статусына ия булган, ягъни запретный, тыелган статуска ия булган шундый бер әйбер. Э, ул кадерле, ул мөһим, әһәмиятле аерылган дип әйтик инде. Аның менә шундый илаһи сыйфатлары турында дөрген фикер йөртми. Шуңа күрә, ну, шуңа күрә Рубин, Рубин командасы мисалы, ул дөрес мисал на бу очракта. Дөргенның концепциясенә туры килә. Һәм бар Рубин командасы. Яки Спартак командасы, Динамо командасы, Акбарс Хоккей командасы. Аның тирәсендә берләшкән кешеләр бар. Җанатарлар төркеме бар, церковь бар. Җанатарларның шушы изге объектка бәйле рәвештә булган нидә булса бер ышанулары, өметләре, ышанычлары бар дип әйтик инде. Нидә булса йолалары бар, чөнки аларны берләштергән символлар бар, аларны берләштергән девизлар бар, шигарләр бар. Әлбәттә, алар теге Рубин командасы чиркәүдә барып гыйбадәт кылмыйлар, ләкин аларны берләштергән дә булса бер гамәлләр бар дип әйтик инде. Ишарәләр булырга мөмкин хәтта. Һәм менә болар системаны тәшкил итә һәм билгеләмә күзлегенә караганда дингә туры килә. Яки, мәсәлән, изге символ рәвешендә каралырга мөмкин флаг, яки дәүләткә ышану, дәүләт һәм менә тагын башка бик күп төрле төшенчәләр булырга мөмкин. Милләт, кайберәүләр өчен милләт диннән кадерлерәк һәм менә мондый мисалларда әлбәттә менә дюргемның системасы эшли башлый төшенчәсе эшли башлый һәм милләткә ышану да дингә әверелергә мөмкин дип дин дип аңлатылырга мөмкин шуңа күрә бу төшенчә әлбәттә тулысынча динне аңлата алмый чөнки менә монда сәер ситуациялар килеп чыга башлый ләкин менә монда шунысы мөһим дюргем изге белән профанны аерып куя бар безнең изге дип саналучы әйберләр. Монда шуны аңларга кирәк, изге, ягъни священные, ул һәрвакыт менә безнең күзаллауда менә килдең дә табындың дигән мәгънәдә түгел, әлбәттә. Изге ул аерым бер сфера. Дөньяның аерым бер даирәсе. Ул күзгә күренергә мөмкин, күзгә күренмәскә мөмкин, ләкин кеше аны үзе кабул итә, үзе өчен аерым дип Ул аерым, аерымланган бу дөньядан. Һәм менә шушы изге кагылмый торган, безнең яши торган тышкы дөнья бар дип әйтик инде, шундый профан дөнья. Профан дип сөйләшә бит кеше, на профанизация, профанлаштыру дөньяны, ул менә шул изгелектән аны чыгару инде. Изге статусыннан чыгару. Менә шушы әйбер ул теге безнең мәдәният өчен ул теге мөһим момент чынлыкта. Безнең кайбер изге саналучы мәдәни төшенчәләр урыны-урыны белән профанлаша, гадиләшә, халыкка якыная һәм менә бу халыкка якынаю ул бик нык куркыныч момент изге әйбер өчен чөнки профанлашканда ул изгелеген югалта изгелеген югалткач аңа белән теләсәң нәрсә була ә изге белән син теләсәң нәрсә эшли алмыйсың менә дюргейм изге белән профанны аерып күрсәтә безгә үзенең социология хезмәтләрендә шунысы белән шифаның өчен дә кадерле дип әйтик инде Соңрак изге һәм профан төшенчәләре бик зур роль уйнаячаклар феноменология дигән фәндә, диннең феноменологиясендә. Ул анда бик күп нәрсәне аңлата алачак безгә. Менә бу диннәрне аңлатканда диннең асылын таба алмау проблемасы ул бик күп билгеләмәләргә хас инде. Һәм ул әкәм тулысынча хәл ителмәгән. Менә Эрик Фром дин турында әйткәндә ул нәрсә ди? Ул динне э, ориентация системасы буларак аңлата. Ягъни кешегә кыйбла бирү системасы. Менә кыйбла бирүче э, аңа табыну объекты бирә торган карашлар системасы. Бу күзлектән карасаң, э, дин дип аталарга мөмкин Аллага табыну да, ташка табыну да, законга табыну да, партияга табыну да, әйткәнемчә шул ук бичара Джастин Биберга табыну да һәм башка башка бик күп табынулар системасы. Әгәр дә менә бу объект һәм аңа табыну сиңа дөньяда яшәргә мәгънә бирә икән, сиңа кыйбла бирә икән, димәк ул дин була. Ну без асылда мондый мәгънәдә Әлбәттә, дин сүзен үзебез дә кулланабыз. Шулай бит, без мәсәлән әйтергә мөмкинбез, менә ул кешенең дине акча, ул акчага табына. Яки бу кешенең там анда дине байлык, там дан һәм башкалар һәм башкалар. Әлбәттә, бу шулай. Менә бу менә бүгенге караганда дингә туры килә. Но менә Эрик Фром ул гуман диннәр һәм тоталитар авторитар диннәр дигән төшенчәне дә керткән менә аның күзлегеннән караганда менә шунда бик күп нәрсә дингә дин булып санала һәм психоанализ мәсәлән аның э, системасында шулай ук э, дин буларак карала ала э, гуман дин буларак ягъни кешенең кешене гармониягә чакыручы һәм аның табигатына туры килә торган шундый бер дин буларак Һәм инде менә э, соңгарак очырда яшәгән галимнәрдән Клиффорд Гирц э, динне беренче чиратта символлар системасы буларак караган. Әлбәттә, бу символлар системасы һәрвакыт шулай ук кешегә мотивацияләр, э, менә бу эчке бер көйләнешләр бирә һәм инде менә бу Э, стимуллар аркасында ошо алар аның аша туган мотивациялар аның аша туган дөньяга караш системасы дип әйтик инде ул хакыйкыйлыкка дөреслеккә туры килә ала торган бердән бер система буларак карала дип әйтик инде гомумән алганда менә хәзерге фәндә динне аңлатканда берничә төрле моментка игътибар ителә беренчедән диннең структурасы бар билгеле бер дәрәҗәдә ягъни әгәр дә дин икән инде ул менә шушы структурадагы әйберләрне үз эченә кертергә тиеш ягъни анда булырга тиеш мәсәлән дини аң ягъни психологик өлеш дип әйтик инде анда булырга тиеш кануннар системасы ягъни кеше нинди дә булса законнарга шудниксларны тәртипләргә буйсынырга тиеш аның булырга мөмкин дини э, текстлары ул мәҗбүри элемент буларак каралмый э, чөнки кайбер диннәр текстсыз диннәр була э, була изге текстлары булган диннәр дин кысаларында булырга мөмкин һәм гадәттә кагыйдә буларак була дини бергәлек ягъни беренчедән әлбәттә дин индивидуалга булмый ул һәрвакыт бергәлекне күз уңында тота әмма ул бергәләп төрле рәвештә булырга мөмкин ул барырга мөмкин ну кечкенә генә бер дини берләшмә рәвешендә бер дини төркем рәвешендә башта ул барырга әйләнергә мөмкин дини берләшмәгә һәм аның составы киңәяргә мөмкин ул барырга мөмкин секта рәвешендә ну секта дигән төшенчәне без гадәттә кулланмыйбыз секта, секта төшенчәсе объектив төшенчә буларак каралмый чөнки ул христиан дини белән бәйле секта сакара деген сүздән килеп чыккан бүленеш деген сүздән бүлү дигәннән ул һәрвакыт бүленешне күз алдында тота ягъни нәрсәдә нәрсәне дә булса бүлүне баштагы мәлдә ягъни ул һәрвакыт диннән аерылып чыга бар деноминация дигән төшенчә бар церковь чиркәү дигән төшенчә бу очракта ул менә диннең шундый бер зур бер нәрсәсен күз алдында тота һәм инде менә дин төшенчәсе үзе дип әйтим инде шундый бер зур система буларак берләшмә булырга мөмкин һәм диннәрдә гадәттә андый берләшмә була һәм дин кысаларында менә карала һәрвакыт дини гадәтләр дисәң дөрес булмас дини тәртипләр дини үзеңне динчә тоту дип әйтик инде религиозное поведение кеше шушы дин кысаларында үзен билгеле бер дәрәҗәдә тотарга да тиеш була ягъни аның тотарга тиеш дигән канунга буйсыну буйсынмауны ныгытмый дин һәрвакыт кешенең дөньяга карашын да дөньяда гамәлләр кылу системасын да билгели мәсәлән ислам дине бу очракта яхшы мисалдыр чөнки ислам дине кешенең яшәешнең барлык аспектларында нәрсә эшләргә тиешлеген билгели ягъни һәрбер адымыңны рекламалаштырмаса да әмма ислам дине мәсәлән кешенең кеше тормышын тулысынча үз эченә алганга күрә анда менә ничә инде сакраль булмаган момент юктыр да бәлки чөнки синең һәрбер гамәлең мәгънәгә ия һәм син намаз эчендә генә мөселман түгел син һәрвакыт мөселман дип әйтсәк инде яки син җомга көнне генә мөселман түгел син һәрвакыт мөселман һәм синең һәрбер адымыңда һәрбер гамәлеңдә динилек чагылыш таба асылда бу күп диннәрдә күзәтелә ну ислам динендә бу аеруча ислам дине һәм яһүд динендә бу аеруча чагылыш тапкан ислам динендә ул чагылыш таба фәлсәфәсе мәгънәсе белән һәм кагыйдәләре күплеге белән дип әйтик инде яһүд динендә ул тоташ регламентация буларак аеруча яхшы күренә диннең кешенең тотышын регламентацияләве яһүд динендә булган кагыйдәләр бик күп һәм ул кагыйдәләр менә һәрвакыт тормышның һәрбер өлешенә каралган һәрбер өлешенә бәйле рәвештә кагыйдә бар яғни біз әгәр дә яһүди турында сөйләсәк һәм аңлата башласак аның кавымнар системасын ну сәгатьләр айлар еллар буе сөйләшә алабыздыр чөнки бик күп төрле кагыйдәләр һәм бик күп төрле ситуацияләр каралган бу кысаларында менә болар барысы да безнең әлбәттә диннең шушындый бер структурасы тәшкил итә Һәм структурага бәйле рәвештә безнең әле тагын бар берничә мөһим элемент. Ягъни дин кысаларында бар безнең дини аң, дини аңны өйрәнә диннең психологиясе. Дини аң дигәндә без нәрсә без онытабыз теге. Безнең ышану системасын, иманны. Безнең моның эченә керә иману белән инану белән бәйле рәвештә килеп чыккан безнең менә бу дини хисләр дә. Һәм инде әлбәттә шушылар белән бәйле безнең дини эшчәнлек, әйткәнемчә, менә религиозное поведение, үзеңне динчә тоту һәм дин кушкан менә бу гамәлләрне кылу дип әйтсәк инде. яки тотмау, үтәмәү киресенчә алган мәлләрне. Э, дини мөнәсәбәтләр, кешенең башкаларга карата булган мөнәсәбәте, кешенең э, үзара мөнәсәбәтләре, э, дин белән берләштерелгән кешеләрнең тышкы мөнәсәбәтләр һәм дини оешма булу, ягъни дини бергәлек. Менә шушы дүрт элемент, дүрт структура элемент диннең хәзерге фән кысаларында инде асыл тәшкил итәләр. Ә, дини оешмаларны әйткәнемчә, алар төрле булырга мөмкин. Ә, бу аерым шулай бер ә, фәнни юнәлеш дип әйтелгән дини оешмаларны өйрәнү. Гомумән безнең мәсәлән илдә ә, динне ә, дин дип тану ул беренче чиратта дини оешманы теркәү белән бәйле. Ягъни, мәсәлән, кайбер дәүләтләрдә аерым рәсми диннәр исемлеге бар. Гомумән, диннәр исемлеге булырга мөмкин. Дин дип кабул ителгән идеялар исемлеге дип әйтик инде, әйме? Һәм, мәсәлән, Швециядә хәтта копими дине дигән төшенчә бар. Ул менә пиратлар дип әйтик. Менә интернет э, челтәрендә мәгълүматны пиратларча алып куюны, йөкләүне, урнаштыруны танылткан изге дип саналган кешеләр дины дип әйтик инде ул шундый ялган ялган дин түгел ә пародия рәвешендә туган дин һәм мәсәлән швецияда ул рәсми диннәр исемлегенә кергән безнең илдә рәсми диннәр исемлеге юк безнең илдә бар традицион диннәр исемлеге аның эченә менә безнең беренче дин кергән россия өчен традицион булган диннәр анда бар ислам анда бар христианлык аңлашыла ки анда бар буддизм анда бар яхуд дине менә бу диннәр безнең традицион диннәр исемлеге кирәк иде. Бу, бу, бу диннәр исемлеге нәрсә өчен кирәк иде? Бу диннәр исемлеге кирәк иде. Шушы диннәрнең дини текстлары, изге текст дип танылган текстлары бер кайчан да суд тарафыннан тыелмасын өчен. Чөнки бездә, мәсәлән, шундый суд хаталары аркасында Коръән тексты тыелган вакытлар булды, Библия тыелган вакытлар булды. ягъни библия китап булып бастырылган ул ну, экстремист танылучылар кулында булган һәм шуның кулында аларның кулындагы башка китаплар белән бергә тыелган мәсәлән ул бу инде теге абсурд хәл инде шуңа күрә андый хәл булмасын өчен әлбәттә бу текстларны керттеләр һәм текстларны керткән вакытта менә бу диннәрне дә билгеләделәр Әмма гомумән алганда теге инде диннәр официаль дин исемлеге юк. Шуңа күрә гадәттә без мәсәлән әйтәбез икән, бу дин танылган, бу дин бар дип, монда сүз бара дини оешма турында. Дини оешманы теркәү ул аерым бер шундый процедура. Һәм аның менә әгәр дә бу традицион булмаган дин икән дип әйтик инде, менә безнең илгә яңа килеп кергән дин икән, яки яңа туган дин икән, Бу очракта теркәү башында үткәрелә дин белеме күзлегеннән экспертиза. Һәм менә бу экспертиза чынында да өйрәнелә диннең тарихы, аның идеялары, аның менә шушы, ну, ничә әйтик инде, дин статусына туры килү килмәү. Әгәр дә оешма дин статусына туры килми икән, аңа әлбәттә дини оешма статусы бирелә алмый. Ягъни ул религиозный организация буларак теркәлә алмый. Ул теркәлергә мөмкин башка төрле рәвештә. коммерцияле оешма, коммерциясез оешма. Шушы динилек статусы булуның аркасында безнең илдә, мәсәлән, саентология чиркәве дигән оешма ябылды дисәк тә була инде. Ул дини оешма буларак эшенә туктады. Ул тыелмады, ләкин ул дини оешма буларак теркәлми хәзер. Чөнки менә экспертлар фикеренчә, ул саентология мәсәлән, теге дин төшенчәсенә туры килми. Бу бәхәслерәк фикер, әлбәттә. чөнки дөньяның башка илләрендә күпчелек илләрендә саентология дин буларак карала ә бездә ул сөрән хәзер дәүләт тарафыннан дин буларак каралмый ә кайбер дини оешмалар шундый экспертизалар барышында гомумән ил өчен халык өчен зарарлы дип танылырга мөмкин һәм тыелырга мөмкин гомумән андый хәлләр дә була ягъни тик торганнан гына мәсәлән безнең илдә динне тыеп булмый Хәзерге канун аркасаларында. Ягъни беркем дә әйтә алмый. Ну, бер судта, мәсәлән, көнәдән бер көнне ислам динен тыя алмый. Законда андый процедура каралмаган. Ә тыйып була конкрет дини оешманы. Мөселман дини оешмасы булырга мөмкин, христиан дини оешмасы булырга мөмкин. Әгәр дә экспертизалар барышында, ниндидер анда шүзләнер барышында аның шушы оешма алып барган эшчәнлек, ул тараткан идеялар, ул тараткан нинди дә булса нидер матбугат чаралары һәм башка һәм башкалар зарарлы дип алса ул әлбәттә тыйлырга мөмкин менә шундый үзенчәлекләр бар шуңа күрә дини оешма дигән тема ул шулай ук әһәмиятле тема аны алар динне өйрәнүдә бик зур урын алып торалар дин җәмгыятьтә нәрсә эшли дин җәмгыятькә нәрсәгә кирәк һәм дин ни өчен юкка чыкмый? Бу да бик кызыклы сорау. Чөнки менә ничә әйтик инде, менә озак еллар дәвамында, 20 гасыр дәвамында э, диннәр тиздән юаш, тиздән юкка чыгачак, э, диннәр дә кирәк түгел дигән фикердә яшәп килә иде, бирәк тә безнең илдә. Э, һәм хәзер дә кайчак уйлап карасаң, теге шундый фикер туа хәзер кешеләрдә. Диннәр инде бетә, диннәр инде актуаль түгел, 20 гасыр кешесе ул заманча кеше, рациональ, фикер йөртә, йөртә торган кеше һәм ул әлбәттә диннәргә ышанырга тиеш түгел яки ышанмый тегесе монысы һәм без менә күрәбез бөтен дөнья күләмендә әгәр дә карасак европада дини трансформация егерменче гасырдан бирле бара чиркәүләр кими чиркәүләр ябыла христианнар саны кими европаның үзендә мәсәлән католиклар саны мәсәлән кимергән кими бара елдан ел ләкин аңа алмашкан мөселманнар саны арта ләкин менә теге ну үзгәрешләр бар динилек гомумән алганда кимергә мөмкин бүгенге безнең кими безнең җәмгыятьтә һәр хәлдә урта гасырлардагы сыман түгел кебек тоела безгә динилек әмма монда инде барысы да бәйле һаман да төшенчәгә без нәрсәне дин дип атыйбыз

кешенең үзенә тәртип кешенең үзен тәртипкә сала билгеле бер тәртипкә ул тәртип төрле булырга мөмкин ул тәртип безнең күзлектән караганда яхшы булырга мөмкин начар булырга мөмкин ул тоталитар булырга мөмкин әмма ул регуляция ул менә шушы функцияне башкара регуляция кирәк ул башкара начармы яхшымы анысы башка мәсьәлә дөньяга караш булдыра дин әлбәттә кешегә дөнья картинасы бүләк итә дисәк тә була инде дин булганда кешегә дөнья турында фикер йөртү җиңелрәк чөнки ул аңа әзер картина бирелә Менә шушы картина бар, син шушы картина кысаларында яшисең. Бик тә файдалы әйбер баш мие өчен дип әйтик, нәрсә ягыннан баш миенә башка тара кирәк түгел, уйлара кирәк түгел. Бу аның кимчелекле ягы, икенче яктан тарихның менә шушындый зур бер өлешен дип әйтик инде, бу бик кирәк әйбер булган. Әгәр дә дөнья картинасы булмаса, кеше адаша. Кешегә инанырга кирәк нәрсәгә дә булса. моннан башка ала алышам инде менә шундый танылган бер фикер дин кешегә авыр чакта ярдәм итә ягъни диннең бар компенсация функциясе дөньяның авырлыкларын яки кешенең шәхси инде бер авырлыкларын кичерергә булыша ышаныч бүләк итә яхшы тормыш вәгъдә итәргә мөмкин яхшы тормыш вәгъдә итмәсә дә менә шушы регуляция аркасында төгәл кануннар булу аркасында картина булу аркасында кешегә җиңеллек бирә дип әйтим инде билгесезлектә яшәү бик авыр ә, дин билгеле бүләк итә күпмедер дәрәҗәдә билгелелек әлбәттә син төгәл белмисең үзеңнең урыныңны ләкин син беләсең бу урынга ия булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икәнлеген ягъни җәннәткә керер өчен яки нирванага ирешер өчен син нәрсә эшләргә тиеш син аны беләсең инструкция бар шуңа күрә җиңеләя тормыш Э, дин коммуникация булдыра ягъни кешеләргә үзара аралашырга һәм аңлашырга мөмкинлек бирә шул вакытта дин э, җәмгыятьне берләштерә һәм аның әле тагын башка функциясе менә берләштерү интеграция белән бергә аның әле бар дезинтеграция ясый бу ислам мөмкинлеге ягъни җәмгыять әлбәттә дин җәмгыятьне әле бүлгәли дә ягъни безнең диндәгеләр һәм башка диндәгеләр дигән дигән ике зур төркемгә бүлә беренче чиратта э, бу аның шундый бер функциясе бит инде башкара торган гамәле. Һәм әлбәттә дин мәдәни функциягә дә ия. Менә инде башында башта әйтеп үткәнчә, безнең мәдәнияттә булган бик күп күренешләр дин аша килгән һәм дин аларны сакларга һәм дәвам итәргә ярдәм итә. Ну, мәсәлән, без Ауропа мәдәниятен Раштодан башка күзаллана китерә алмыйбыз. бик күп әдәби әсәрләр мәдәни күренешләр шуның белән бәйле мәсәлән раштуа ул дин дин тарихы дини символ яки архитектураны карасак та мигмариятны карасак та мигмариятның беренчел функциясе торак объектлар төзүдән битәр кешенең дөньяда дини күзлектән урынын билгеләү булган борынгы заманнарда һәм менә ул теге бара бара гына дөнья уйлашкан дип әйтик инде дин һәм архитектураның бәйләнешен аңларга теләсәк күз искә төшерә кирәк масоннарны масоннарны дин тарихыннан тыш өйрәнү авыр һәм менә без анда күрәбез ничек менә дини бер идея дөньяны яралтучы алла идеясы ничек мәсәлән токымты ясый бер шундый юнәлешнең бара килүенә һәм менә болар барысы әлбәттә менә аның диннең шундый мөһим функцияләре булуын аңлаталар тәшкил итәләр шул функцияләрне менә безнең диннәрнең бар диннәрнең бар классификациясе алар бик күп төрле дин ну чөнки без гомумән дөньяны баш миебезне яратып дөньяны бүлгәләргә аңлатырга менә ак кара сары яшел зәңгәр дип озын кыска уртача һәм башка һәм башка дип бүлгәләгәндә безгә дөньяны танып белү җиңелрәк Һәм менә диннәрне өйрәнгәндә, әлбәттә, аларны төрле категорияләргә, сыйфатларга бүлеп карау кабул ителгән. Ну, мәсәлән, без карый алабыз шундый иң гади генә критерийлар буенча карасак, барыбызның дөнья күләм танылган диннәр, ягъни э, ислам дине, э, буддизм һәм христианлык менә өч дин бөтен дөнья буенча таралган дип санала.

Яки, мәсәлән, синтоизм дине, ул э, милли дин, чөнки э, японнарга гына хас булган дин. Һәм башка шундый безнең мисаллар бар. Э, без диннәрне карый алабыз башка төрле критерийлардан чыгып. Ну, дөрес әйткәндә, диннәрне бүлүнең иң гади критерии борынгы заманда булган критерий. Дөрес дин һәм ялган дин. Минем динем, динем дөрес дин, калган диннәр ялган дин. Ну, иң гади критерий. ул борын гына кулланган һәм хәзер асылда кулланмый тормый кулланыла инде килеп чыгышына бәйле рәвештә диннәрен тагын бүлү системасы бар мәсәлән ибраһим диннәре безгә таныш булган система ибраһим диннәренә керә ибраһим галәйһиссәлам белән авраам белән бәйле булган диннәр дип әйтик инде иудаизм христианлык һәм ислам дине Һәм әлбәттә моның эченә керә әлбәттә бу диннәрнең агымнары, алар чиксез күп. Христианлык эчендә генә теге меңләгән агым бар. Иудаизм да бер төрле түгел, ислам ислам бер төрле түгел. Безнең бар монотеистик, политеистик, генотеистик диннәр, ягъни күп аллалы, бер аллалы, дөресрәге менә монотеистик бер аллалы, политеистик күп аллалы, генотеистик шулай ул бер аллалы, ул шулай күп аллалы, ләкин генотеистик диннәрдә күп алла бар һәм шулар арасында өлкән Бер Алла бар, өлкән бер илаһ бар дип әйтик инде. Менә шундыйрак безнең критерийлар бар. Болар критерийларның кайберләре генә чынлыкта критерийлар күп, э, классификацияләр күп һәм алар ну катлаулана бара дигәндәй. Һәм менә безнең соңгы 100 э, елда килеп килеп чыккан шундый бер термин бар, э, квази диннәр дигән. Ягъни дингә хас булган сыйфатларның бер өлешен үзендә булдырган Э, бер өлешен менә үзендә булдырган һәләкин тулысынча дин төшенчәсенә туры килеп бетмәгән диннәр дип әйтик инде болар Ну, монда алар төрле булган икән. Ну, менә Пауль Тиллих дигән белгеч, э, галим, э, менә шушы квази диннәр категориясенә кертә идеологияләрне. Мәсәлән, фашизм, коммунизм, либерализмны ул э, квази дин дип атый. Чөнки әгәр дә игътибар белән карасак, менә бу идеологияләр безнең ну, өлешчә дингә бик нык якын була мәсәлән фашизмда нәкъ менә шул алманиядә таралган нацизмда әйтик дөресрәк нацизмда анда беренчедән апокалиптик идеялар булган нәрсәдә бу шундый чагылыш таба эсхатология идеялар әйтик ди менә бу дөньяда ахырын ахыр сүз барган сүз бар анда мәсәлән гитлерда безнең нацистларның башка идеологлары да алар мәңгелек рейх турында менә өченче рейх килә дә ул мәңгелек була дип сөйлиләр бу менә күпмедер дәрәҗәдә шундый бер мессиан мессиан идеясы, икенче яктан да шундый бер эсхатология идея дип әйтәйме. Икенчедән, әгәр дә без ага таба карасак, э, менә шушы идеологияләрне аларда символлар системасы бик көчле, китап бар, изге китап бар, то есть, мәсәлән, булырга мөмкин Майнкапф, булырга мөмкин э, Маркс, э, Энгельс, Ленин, Сталин әсәрләренең компендиумы да, шундый бер китапханәсе. Бар изге затлар, коммунизмда гомумән шәһитләр системасы булган, чөнки Менә әгәр дә карасак безнең э, ил тарихына, хәтта ил тарихына күреп турәле гомумән без әгәр карасак безнең ил хәзер Татарстанның тарихына, безнең Татарстан өчен шундый мөһим булган кайбер э, урыннарга, мәсәлән, Кремльгә. Кремльдә безнең бар Шенкман э, тыкырга дип әйтелгән, Шенкман юлы урамы. кремль диварлары бар әйме менә шушы урыннарны менә безнең егерменче утызынчы елларда бәйләгәннәр гражданнар сугышы барышында һәлак булган кешеләр белән ягъни шенгман шуларда һәлак булган кешеләрнең берсе мәскәү кремле гомумән монда инде бик нык сакралләшкән урын чөнки мәскәү кремле э, диварлары менә кызыл мәйдан буе ул некрополь безнең илнең төп некрополе төп зираты чөнки анда беренчедән ленин ята теге шундый фараон рәвешендә әйткәндәй теге зиккуратта ята һәм ул теге ни үле ни тере түгел э, шундый статуста дип әйтик инде ә аның янында башка шәһитләр анда граждан сугышы вакытында һәлак булган кайбер җитәкчеләр э, илнең юлбашчыларын шунда җирләгәннәр анда сталин да ята мавзолейдан соңрак күчерелгән сталин да ил өчен мөһим булган башка шәхесләр хәтта гагарин да э, кремль диварларында җирләнгән Дөресрәге аның көле шунда куелган Кремль диварына. Ягъни шундый бер халәк булучылар, шәхитләр культы булган дип әйтергә буладыр инде. Болар барысы да динне хәтерләтә. Дин менә бу диалогик сарында туган тоталитар дәүләттәге җырлар, йолалар, кабул итүләр, җирләүләр. Менә без хәтта татар татар дөньясы кысаларында да менә әгәр дә без карасак, совет чорында татарларда булган менә бу шәхесләрне җирләүләрне. Ул бит аерым бер йола, Ул мөселманнардагы җеназа намазы түгел, ул советларча күмү, речлар белән, пиджакта, костюмда күмүләр белән, демонстрацияләр белән бу йола һәм бу диннең субстраты бит икән. Менә бар безнең эчергә була нормальный кофе, яхшы кофе эчергә була. Ә эчергә була три в одном кофе. Менә коммунизм яки фашизм урын-урды белән ул менә диннең шундый три в одном варианты дип әйтсәк инде. Субстраты. аны арттыручы әйбер чөнки ни өчен бу әйбер килеп чыга моны аңлатырга кирәкми психолог үзлегеннән э, чөнки адәм баласы табигате белән э, ну дини булуга хирыс дини булуга хирыс ул аңа дини булырга кирәк аңа нәрсә булса ышанырга кирәк ә ышану ышану өчен һәрвакытта әле гамәлләр дә кирәк һәм шуңа бәйле рәвештә гамәлләр дә кыла ну без моны беләбез моны бу хакта фатих әмирхан язган шәфигулла абзый да фатих әмирхан менә безнең татарларда бәлки беренче религия беттер бу яктан карасаң Э, ул менә шушы дини күренеш шушы менә бу дин структураларда килеп чыгуның тасвирланган ул хакыйкатькә яхшы туры килә һәм менә хәзер бу хакта зур зур тикшерүләр бар гомумән менә бу совет э, кешесенең дине урында торган менә бу әйберләрне өйрәнүләр бар хәзер әлбәттә шулай менә бу квази диннәргә дин сыман булган диннәргә дин сыман булган күренештәргә кертәләр э, интернет диннәрне менә безнең кайбер фильмнар аркасында килеп чыккан диннәрне мәсәлән бар безнең теге дудаизм деп әйтик инде шундый бер дин большой лебовский деген фильм Нан соң килеп чыккан дин анда большой лебовский бит инде безнең лебовский әфәнде баш каһарман аның кушаматы чувак ягъни дюд дюд һәм менә шуннан килеп чыккан аның яшәеш фәлсәфәсен кабул иткәннәр шулай бер дин буларак шундай бер төркем бар Ул теге әлбәттә җитди рәвештә карала алмый, әмма ул бар андый күренеш. Яки безнең Звездный войны белән рәвештә килеп чыккан диннәр бар. Йолдыз сугышлары фильмнар аркасында менә бу теге көчкә ышанулар һәм башка һәм башкалар. Гарри Поттер белән бәйле диннәрнең барлыгын белмим. Ләкин менә интернет диннәр дә безнең килеп чыга. Кайбер теге китапларда, ну, фэнтези әсәрләрдә, киноларда, сериалларда, уеннарда булган искә алынган диннәрне уйлап чыган диннәрне чын дин буларак кабул итүчеләр дә бар безнең һәм әлбәттә егерменче гасыр дәвамында барга килгән үскән диннәр алар теге юк түгел инде мәсәлән инде без квази диннәрдән тыш без әле тагын пародия сыман диннәр дигән төшенчәне дә беләбез пародийный религии дип атыйбыз инде аларны болар максатчан рәвештә диннән Э, көлү яки динилектән көлү динилек турында э, кыюрак фикер йөртү максатыннан уйлап табылган диннәр инде бу категориягә кергән иң данлыклы дин ул э, әлбәттә пастафарианлык дине пастафари сүзе паста һәм растафари сүзләреннән килеп чыккан растафари растафари ул чын дин африкада килеп чыккан һәм африка һәм көнбатыш мәдәниятен берләштергән дин дип әйтик инде ә менә пастафарианлар килеп чыккан безнең көнбатышта һәм ул диннән көлү формасында килеп чыккан ул төрле дини идеяләрне берләштергән үзенә аның килеп чыгышында беләсезме теге мөһим роль уйнаган әйбер ул дуршлаг чөнки кайбер дин вәкилләренең паспортка фотога төшкәндә үзләренең дини киемнәрен баш киемнәрен киеп төшү хокукына көрәшләре барышында менә бу кайбер кешеләр Ә нишләп әле аларга баш киемен төшергә ярый, ә миңа ярамый дип, менә мин э, дуршлакка ышанам, дөресрәге оча торган э, макарон э, монстрына ышанам, шуңа күрә менә миңа минем динемдә дуршлак изге әйбер, мин дуршлак киеп фотога төшергә тиеш дип үзләре хуплашы көрәшкәннәр. Көрәште конкрет бер шәхес һәм ахыр чиктә шундый дин барга килде дисәк тә була инде. Ул менә төрле диннәрдә булган кайбер элементларны берләштерә, анда гомуми идеялар анда ну ахмак булма изгелек кыл дигән рәвештә инде ул э, анда чыннан да теге дини йолалар барышында йола дигән сүз монда инде куштанлыклар эчендә алына э, алар барышында дуршлак кирәк кирәк башка һәм инде бу диннең шундый йолалары да бар аның изге көне җомга көне анда изгелек кылырга кирәк кылырга кирәк дигән сүз бар инде әлбәттә гөнаһлар системасында бик юк ләкин менә ул шундый ну атеист булган кешеләргә күңел күңел ачу чарасы дип әйтик инде асылда Ләкин кайбер илләрдә ул дин буларак теркәлгән. Безнең илдә ул дини оешма буларак теркәлергә омтылды. Һәм инде менә безнең илдә, Россиядә Русская пастафарианская церковь Макаронова пастриархата дигән шундый оешма яшәп килә дип әйтик инде. Ягъни бу менә Рус православ чиркәвенә пародия, ләкин менә пастафарианлык кысаларында һәм инде аның җитәкчеләре дә булды пастриархлар, алар бар алар алжын да даими рәвештә аларның шундый берләшмәләре бар һәм инде алар рациональ рәвештә дингә карап күңел ачарга омтылалар дип әйтик инде кайберләр өчен инде бу әлбәттә диннән көлү буларак кабул ителергә мөмкин әмма асылда болар теге дөньяга зыян китерми торган шундый бер төркем һәм алар бердән бер төркем түгел пародия диннәр чынлыкта күп алар теге даими рәвештә марка кире якка чыга ну алар инде теге дин, дин белеме кысаларында җитди рәвештә өйрәнелми әлбәттә алар кызык нәрсә ягыннан алар менә диндә булган элементлар ничек аңлыйлар ничек кабул итәләр эшкәртәләр шунысы безгә әлбәттә кызык гомумән алганда безнең әле менә без дин дип атаган шундый зур системалардан тыш бар бик хисап яңа дини хәрәкәтләр Монысы менә дин, өлкә, дин белем өлкәсендә иң катлаулы э, тикшеренү өлкәседер, фән, фәнедер. Чөнки яңа дини хәрәкәтләр беренчедән бик күп. Э, ягъни без менә урамда сөйләшкәндә бу инде теге секта дип әйтә торган әйберләр, гадәттә, алар шул яңа дини хәрәкәтләр. Э, әйткәнчә, секта дигән сүз һәрвакыт негатив мәгънәгә ия, шуңа күрә аны фәндә кулланмыйлар хәзер. Яңа дини хәрәкәтләр төшенчәсе нейтраль. Миңа дини хәрәкәтләргә керергә мөмкин безнең инде менә ну, соңгы вакытта зур булып таралган шундый э, традиционга әйләнеп барган диннәр. Мәсәлән, шул ук Россиядә экстремист дип кабул ителгән Яхва шаһитләре берләшмәсе. Яки адвентистларны, алар безнең өчен яңа булып санала һаман да. Э, яки мормоннар безнең өчен яңа булып санала, Россия өчен яңа булып санала. Яки безнең көнчыгышта килеп чыга торган, э, Индиядә килеп чыга торган бик күп яңа төрле дини хәрәкәтләр монда керергә мөмкин. Ләкин яңа дини хәрәкәтләр төшенчәсе ул бик нык сыгылмалы төшенчә һәм аның кысаларында бик күп төрле категорияләр кертелгән. Менә безнең бер хөрмәтле галимебез Мартин Ройх тарафыннан кертелгән категория кысалсак, анда безнең диннәрнең ну дистәләгән, йөзләгән яңа дини хәрәкәтләрнең дистәләгән, йөзләгән төре булырга мөмкин. Һәм асылда, әгәр дә дөньяга инде әйткәнчә игътибар белән карасак, без күпчелек очракта гади кеше бер юлы шундый берничә төрле динилеккә ия буладыр. Ягъни беренчедән аның үзенең дине дип саналган дине бар, мәсәлән, ул, ну, әйтә үзен, мин православный дип, яки мин католик, лютеран, башка агымдагы христиан да мөселман динсез дип әйтергә мөмкин ләкин шул вакытта менә аның үзенең дине белән бергә аның әле башында тагын берничә төрле дини булган фикер яши ул берничә динне берләштермәскә мөмкин ләкин ул берничә төрле дини хәрәкәтне берләштерергә мөмкин мәсәлән кеше православный булырга мөмкин чиркәүгә барырга мөмкин ләкин шул вакытта ышанырга мөмкин нәрсәгә ышанырга мөмкин мәсәлән йолдызлыкларга Бу очракта йолдызларга ышану ул аерым бер дини хәрәкәт буларак карала. Ул теге конкрет тотып карап була торган дини хәрәкәт түгел, берләшкән дини хәрәкәт түгел, ләкин ул менә шулай яши торган дини идея дип әйтик инде. Ышану белән бәйле. Ышану белән бәйле. Ул бар. Яки мисән шул вакытта кеше менә ул гороскопка ышана, православиега ышана һәм шул вакытта аның әле күңелендә бар метапсихоз идеясе, ягъни җаннарның күчеше, әверелеше идеясе мәсәлән. Ну, андый кешеләрне белә, беләбез, андый кешеләр бар. Һәм менә уйлап карасак, безнең башыбызда һәрвакыт шундый идеяләр яши. Мөселман кешеләре, мисал татарларга карасак та, без үзебез дә мөселман татар кешесе, мөселман буларга мөмкин, үткәрергә мөмкин. Һәм мөселманны кабул итәргә мөмкин төрлечә сүз уңайыннан, мөселманны кабул итәргә мөмкин елга бер тапкыр аш үткәрү рәвешендә, кабул итәргә мөмкин биш вакыт намаз рәвешендә. ләкин аның биш вакыт намаз белән дә кайчак берләшергә мөмкин кайбер шундый борынгыдан калган йолалар ниндидер ярым мәҗүси ышанулар мәсәлән әйтик магия өлеше кискән тырнакны теләсә кайда ыргытырга ярамый дигән идея ул динме яки магиямы Аның килеп чыгышы магия белән бәйле. Магия бу очракта карала диннең борынгы бер формасы буларак, ягъни кеше шунда тылсымлы әйбергә ышана. Ул магиягә керә, чөнки бу контактлы магия дип әйтергә буладыр инде шундай, ягъни кешенең яки җан иясенең бер өлешенә зыян салсаң, аның аннан аерылган өлешенә зыян салсаң, аннан аерылган өлеше белән гамәл кылсаң, ул затның тулы өлешенә тәэсир итә. Ягъни кешенең чәчен аласың икән, чәче белән нәрсә эшлисең икән, бозын саласың икән, ул чәчнең хуҗасына зыян сала мәсәлән, яки тырнагына зыян саласың икән, тырнагына зыян сала. Бу бик нык борынгы ышану э, чынлыкта. Һәм ул ышану хәтта Библиядә бар. Библиядә битәр әле ул теге тагын да борынгырак э, китап шундый ышануларда урын таба. Мәсәлән, кәҗә баласын аның әнисенең сөтендә кайнатма дигән кагыйдә бар. кәҗәнең баласын аның әнисенең ягъни кәҗәнең сөтендә кайнатарга ярамый дигән кагыйдә бар шундый борынгы бер яхуд яхуд кагыйдәсе не вари козленка в молоке матери его ни өчен чөнки ул теге теге яхуд динендәге ул яхуд динендәге тыю теге сөтле белән итледән катнаштырырга ярамау дигән тыю ә икенчедән ул шулай ук менә борынгы шундый бер магик ышануга бәйле әгәр дә син беренчедән гомумән сөтне кайнатасың икән сөтне кайнатканда син сөтнең хуҗасына ягъни сыерга зыян саласың сөтне кайнатканда сыер үзе дә кайный дип әйтә икән аңа зыян килә Менә шундый безнең, ә без әлбәттә аңа андый бергә ышанмыйбыз, без ышанабыз башка бергә. Без ышанабыз тырнакны теләсә кайда арыктырырга ярамаганга, яки чәчне яндыра кирәк булуына. Чәчне теге теләсә кайда калдырмыйсың, я җыеп яндырасың, я күмеп куясың, яки нәрсә эшлисең. Мәет юган суны теләсә кая түкмисең. Бу кагыйдәләр дини текстта язылмаган. Бу кагыйдәләр диннең асылын тәшкил итмиләр. Болар аерым шундый мөстәкыйль ярым дини, ярым шундый, ярым дини идеяләр инде. Мәҗүси элек бу эшкә дин буларак карала. Һәм болар барысы бер затта ук машыга мөмкин. Шуңа күрә динилекнең формалары бик күп чыннан да. Дини кичерешләрнең формалары бик күп. Шуңа күрә дә дингә керүнең формалары да бик күп. Һәм шуңа күрә дә диннең башлану моментлары да төрле булырга мөмкин. Ягъни кемдер дини, динигә әверелә, яки кемдер динне кабул дин, дин уйлап чыгара үзе өчен дип әйтик инде шиксезлекне уйлап кемдер кояш баешын кояшның кояш баешына карап яки таң атуга карап динигә дини кешегә әверелә чөнки бөек матурлыкка соклана шексез матурлыкка соклана яки кем өчендер тавышлар ишетелә башларга мөмкин һәм уйлар ишетелә башларга мөмкин болар менә формалар бик күп шуңа күрә дә динне теге тоемлап тотып бер төрле билгеләмә белән бер төрле инструментарий белән аңлату бик авыр әмма без менә бу күп төрле аңлаган очракта объективлыкка якыная аламыздыр Ул инде шулай теге абсурдлы яңгырый. Безнең бердәм инструментның булмавы объективлыкны тәкъмин итә дип әйтик инде бу очракта. Гадәттә киресенчә объектив булыр өчен безгә кирәк бер төрле инструмент. Бу очракта исә без объектив булыр өчен инструментны һәрбер очракта, менә диннең билгеләмәсе дип әйтик инде, һәрбер яңа очракта чак кына яңартырга мәҗбүрбез. Тиешенчә аның төгәллеген үзгәртеп торырга тиеш булабыз бу очракта. шуңа күрә дә диннәрне өйрәнү бик кызыклы юнәлеш һәм һәрвакыт э, анда сораулар ачык кала бирә э, бу инде менә дин яшәгән вакытта э, диннәрне өйрәнү фәне яшәячәк һәм бу фән һәрвакыт яшәячәк чөнки дин беркайчан юкка чыкмаячак адәм баласының күңеленнән динилекне юкка чыгару мөмкин түгел диярлек бәлки моны аңлата алырлар нейробиологлар бәлки моны аңлата алырлар теологлар Әмма баш миендә һәрвакыт э, динилеккә ихтияҗ булачак. Баш мие тулысынча рациональ рәвештә эшли алмый. Баш миенә урын урыны белән ышанып кына яшәү җиңелрәк. Без менә шуңа күрә дә бик нык кызыклы аерым бер өлкә белән эшлибез бу очракта.